Salam mähriban doganlar! Siziň ähliňizi özümiň Täze hytaý dilini türkmen dilinde öwrenmek isleýärin atly YouTube kanalymda hoş gördük. Ählimize belli bolşy ýaly, islendik bir saýtda Hytaý dilini nähili öwrenmeli, hytaý dilini nähili gürlemeli ýa şonuň ierogiflerini nähili aňsat we çalt ýat tutmaly ýaly soraglary beremizde, Ähli jogaplaryňyzy siz diňe iňlis dilinde ýa rus dilinde alyp bilersiňiz. Şonuň üçin meniň esasy maksadym şu kanaly döretmek esasynda men türkmen dilinde ýagny öz ene dilimizde size hytaý dilini öwretmek isleýärin. Onda näme ildeşler wagtymyzy sarp etmän öwrenmäne başlalyň. Islendik bir adamda islendik bir daşary ýurt dilini öwrenjek bolsa, ilki bilen ýüze çykarýan soragy nähili diýmek bilen başlanýar. Hytaý dilini öwrenmek üçin esasy üç sany zatlary bilmeli. Olaryň birinjisi, ton, ikinjisi, käbir harplaryň aýdylyşy, üçünjisi, ieroglifleriň ýazylyş usullary. Edil özi. Şol üç dilini bilseňiz, hytaý dilini öwrenmekde hiç hili meseleler ýüze çykmaz. Birinjisi ton. Ton näme? Ton näme üçin ulanmaly? We hytaý dilinde jemi näçe sany ton bar? Ton sözleri dogry aýtmak üçin ulanylýar we olaryň jemi sany dört sany bolup durýar. Görşüňiz ýaly, her çekimli harpyň üstünde daýajyklar goýlan. Şol daýajyklar hem tonlaryň şekilleri diýilýär we men häzir size olaryň nähili okalýandygyny aýdyp bermekçi. Ma, ma, ma, ma. Ýene bir gezek gaýtalaýas. Ma, ma, ma, ma. Tony nädip aňsat kellede saklamaly? Ýagny görşümiz ýaly şol çyzyjyklary boýunça gös-göni okabermeli. Mysal üçin, birinjimiz göni çyzyk. Ony okaýas bolşy ýaly, hiç hili sesimizi oýnadamzok. Ma, ma. Ikinji ton nähili okunmaly? Ýagny taýak aşakdan ýokaryk çyzylan. Biz hem şony özümiz aşakdan ýokaryk alyp barýan ýagdaýda seslenmeli. Ýagny, ma, ma. Ikinji tony başga nähili usul bilen ýatda saklasaň bolýar? Ol hem haçanda adam beýleki bir adamyň gepine düşünmedik ýagdaýynda şeýle äheň bilen ýüzlenip bilýär. Mysal üçin, Hä? Hä? Bul esasan hem gepleşikde bolup geçilýän ýagdaý. We şolar ýaly hem ikinji tony ýadymyza salsak bolýar. Üçünji ton, görşümiz ýaly, ýokardan aşak, aşakdan ýokaryk çekilmeli. Ýagny, ma, ma. Üçünji tony aýdanymyzda, esasan şu aralykda biraz säginmeli. Ana şonda sen dogry üçünji tony berip bilýäň. Iň soňky tonumyz bolsa dördünji ton. Dördünji ton beýleki tonlara garanyňda iň aňsat ton diýip hasap ediler, ýagny bolşy ýaly urmaly. Ýagny batly sesimiz bilen aşak aýtmaly. Mysal üçin, Ma! Ma!

表示鼓励。Öň eşidip görenler bar bolsa, onda bilýändirler hytaýlylar nähili gürleşýärler. Eşidip görmedikler üçin bolsa, elbetde, biraz geňrägem gürlär. Ýöne muňa garamazdan, biz eger-de hytaý dilini gowy öwrenjek bolsak, hokman ýagdaýda bu zatlary eşidip öwrünişäýmeli. Gürleşmek üçin. Elbetde ilki sözleri bilmeli, sözleri okap bilmek üçin bolsa käbir harplaryň okalyş usullaryny bilmeli. Ýene bir sapar belläp geçesim gelýär, ýagny hytaý dilinde alfawit ýok, olarda diňe ieroglif bolýar. Emma şol ieroglifleri okamak üçin bolsa käbir harplar ýüze çykýar, şo harplaryňam hem okalyş usullaryny biz hokman ýagdaýda biläýmeli. Ine, görşüňiz ýaly, ekranda iki sany tablisa bar. Ýagny ýokarky sary tablisa bu çekimsiz harplar bolup gidýär, aşakylar bolsa çekimli harplar we şo çekimsizleriň içinde birki sany harplar başga dillere garanda başga sesleri berýär. Mysal üçin, Q. Ol iňlis dilinde Q diýip okalýar, ýöne hytaý dilinde ol ýumşak Ç sesini berýär. Mysal üçin, gitmek, Çü, çü. Ikinji, ikinji, X. Ýagny iňlis dilindäki X harp hytaý dilinde bu basyp aýdylan s sesini berýär. Mysal hökmünde okuwçy sözi hytaýça şüeşan, şüeşan, diýip aýdylýar. Üçünji harpymyz bolsa si, iňlis dilindäki si, onuň berýän sesi rus dilindäki guýrukly ts, ýagny ciplyonok diýen ýadaky ts sesini berýär. Mysal üçin hytaý dilinde supermok, Ca, ca. Dördünji harpymyz bu re harpy bolup durýar. Hytaýlylaryň aýtmaklaryna görä, re harpy iň agyr aýdylýan harplaryň biri hasap edilýär. Şonuň üçin olar esasanam reni aýtjak bolsalar, e harpy öňünden goşup aýdýarlar. Mysal üçin, ar, ar. Ana şular ýaly. Ýene bir bellemeli zatlarymyzyň biri hem ähli çekimsiz harplar diňe çekimsiz harplara degişli, şolaryň hemmesi aýdylanda basyp aýdylýar. Biraz gürlänlerine olar üns berseňiz gödegräk gürleýän ýalydyr. Emma bu bolsa olaryň gürleýiş stilleri hasap edilýär. Häzir bolsa men size ýaňky geçen zatlar boýunça söze rugsat bermekçi, a siz bolsa meniň bilen bilelikde gaýtalaň. Eger ýetişmeseňiz, wideony pauza goýup, gaýtalap bilersiňiz. Ýöne bir zady ýatdan çykarmaň, düşünip-düşünmeziňizi biljek bolsaňyz, hökmany ýagdaýda kommentariýada eşden sözleriňizi ýa bolmasa, iň basy, öňündäki harpy, haýsy harp bilen başlanýanlygy görkezmegi unutmaň. Men bolsa öz gezegimde jogaplaryňyzy barlap, içinde diňe dogrylaryny saýlap, şolara laýk basaryn. Çü. Çü. Çiň. Çiň. Şüe. Şüe. Şýaw. Şýaw. Ça. Ça. Çaý, çaý. Ar. Ar. Hyn ha. Örän gowy. Indi bolsa çekimli harplaryň aýdylyşyna seredeliň. Ýagny hytaý dilindäki käbir çekimliler ýekelikde we başga harplar bilen birlikde gelende okaryş usullary üýtgeýär. Mysal üçin, ü. Ol ýekelikde ýü edilip okalýar. Ýagny ü. nyň öňüne ýe harpy goşulýar. Ýe goşulandan soň bolsa üýde üýtgeşme geçirilýär, ýagny üstündäki iki nokat aýrylýandyr. Ýazamyzda ýu ýazýas, ýöne okamyzda ýü diýmeli. We şuňa meňzeş hem i harpam ýekelikde ýi diýlip aýdylýandyr, ýöne bul ýerde i-niň nokaty aýrylanok bolşy ýaly galýar. Onnoň. U harpy barada aýtsak, ol hemýekilikde başgaça okalýar. Mysal üçin, u, ýagny u harpyň öňüne w harpy goşulýar. Eger-de u, a ýaly söz görseňiz, arkaýyn wa diýip okap bilersiňiz. Bu ýalňyş hasap edilenok. Geliň indi biraz dilimizi ýenjeliň. Men okaýan, siz bolsa gaýtalaýaňyz.

Geliň indi bolsa üç sany esasy bilmeli zatlaryň üçünjisine geçeliň. Ýagny ol, meniň pikirimçe, hemme kişini gyzyklandyrýan zatlaryň biri bolmaly. Ýagny ieroglif. Elbetde, ieroglif. Özüm uniwersiteti okaýan wagtlarym, gutaran wagtlarym menden kän adam soradylar, şol iroglary nähili düşünýäňiz we olary nähili ýat tutýaňyz? Elbetde, bilmedik, öwrenmedik adamlara bu giň zat bolmagy mümkin. Emma bir öwrenip, girişip gitseňiz, soňuny aýdyp bilersiňiz we kynam däl eken. Iroguşy dogry ýazmak üçin esasy bilmeli zatlaryňyzyň biri hem onuň yzygiderligidir. Sebäbi şony bilmeseňiz siz iroguş ýazaňzok, siz diňe surat çekýäňiz diýip düşünäýiň. Wideony ýene bir gezek üns bermegiňizi isleýärin, ýagny iroguşlar ýazylanda hökmany suratda ýokardan aşak ýa-da çepden saga ýazylyp başlanylýandyr. Bu bolsa iroguşyň talap edýän zatlarynyň biridir. Ine mähriban doganlar, şu günki Hytaý dilini, Türkmen dilini öwrenýärin atly sapagymyzyň ilkinji sanynyň ahyry geldi. Ýöne bizden daşlaşmaň, geljekde mundan hem kän täze zatlary öwrenip bilersiňiz. Sapaklara doly gatnaşasyňyz gelse, onda maňa agza bolmagyňyzy unutmaň. Düşünmeýän ýerleriňiz bar bolsa, hökmany suratda kommentariýada belläp geçip bilersiňiz. Onda näme, ýene görüşýänçäk, hoş sag boluň!